Ra kan tuk tikah a phu kip fonh in ra kan tuk tikah i sidep pakhat le pakhat zong hi kan i dang kho men. A ruang cu ra a umnak le um lonak sidep hi tlawmpal te a dang kho men. Ra kan tuk tik ruah khan homan nih ti ho phoihsi le ho organization hmanh kha ka va hnorsuanmi le ah zeikan tilah an thang ka va citmi hna si lo kan ti. Ra kan tuk tik zongah hin Ral a um balnak hmunhma organization le ral um ti lonak hmunhma organization pawl hi rak kan tuk ding ruangah pate kan mindset hna a dang deuh hnga maw? Ti hman khi caan cacun ka, ka ruah khawh lengmang, ka, ka hmuhmi, ka ruah lengmang pahmi khi a lo. Makhe si, kai chim duhmi cu, cheukhat cu si ta matihin Chinland Council tangin CDF tin ma le local cio in uh, hriamtlai phut in kan vung dir cio tik hna ah Cheukhat cheukhat hriamtlai phu pawl nih zei kan ti lai, aa anmah local ah anmah data ah ral a um ti lo ti ahhin zei kan ti lai, an daithlang sual lai i a miphun huap dohthlennak kha philh in local ah kan taap sual i kan local ral a thiang cang ko ti kan ruah i dohthlennak a hlan ah zakhat zakhat kan i pumpekmi zakhat ah sawmruk thawngnak kan i pumpek sual a si siah kan cun hihi miphun pat kan sinak le lucung dohthlennak kan i pumpeknak kan tanti cionak hmailei ahhin kan lung aa rual te lonak le zei kan ti lai hmailei ah tampi zei kan ti lai ah thil khi aa ningcang lomi aa tlakruang lomi kha a chuak te hnga timi zong hi keimah pumpak zong in ka ruah tawnmi a si i cun kan i fimthiam upa tam deuh nih zong hihi an ruahmi si dah ti zumhnak ka ngei ve. Ka hei chim duhmi cu atu ahhin ṭhanchonak ti te kan ra tuk cuahmah lio i atu lio ahcun ṭhanchonak sipuazi timi sipuazi timi kha cu minung hi kan i dan chiat ah anmah pumpak an sipuai tuah timi zei kan tadai ba kham khawh ba si lem lo mu na beltin local ma ti e pum pum nak hlei ti ka sipuai cha pum ko so lo than chau nak kan ti ko development kan ti ti kan jun tuna na ban chimbang sizong hei te ban tuk sia gan hei te ban tuk vai hoi dang ra an tuk cho ma liu e papek tuk in ral kan kan kan miphun cungah hin ral a um rih ti kan philh i thanchonak ah papek tuk in midang nih nunnak san thap in ral an tuk lio ah kan nih nih zekan ti lai kan mah khula ram kan mah hmun ram ah cun ra a thiang cang ko ti i thancho na pa kan pek to sekan cun kan do than na cun ke ma pumpa ro na cu ma khat chu thi thalo tak asi ta ka ro i cun ma kha chu atu kan kalpi mi mi phun hap do than nak thinlung pu song kan nge lo ca a si men lai timi keimah nih ka ruah. Atu lio kan ṭhawnnak seseh tiah ka duhmi cu atu ahhin dothlennak zong kan thinlung cu a um seh tiah ka duh ngaimi cu atu dothlennak ah miphun huap timi Kawl nih hin zei zei ruangah dah a- Kawl he an ṭhawn tawn ti sah ni cu mi zei kan ti lai majority timi ti zei kan ti hnga ma lo Myocewa dah timi ti khi anmah kua chung khan a um. Mah bantuk tein khi tutan dothlennak zong in Laimi hi mi tlawm hmanh ai Tihmanh usih law kanmah Laimi chung te tal cun bantuk ruahnak hi Laimi Laimi miphunpi kan si. Laimi miphunpi timi ruahnak Laimi cu miphun te kan si. Miphunpi kan si. Hmunkhat te kan ṭan awk a si timi ruahnak he van ngai usih law tin le kan ti lai. Ṭha tein thazaang chuan kal hna usih law kei cu kei dothlennak hem zei kan ti lai. Kan ṭhawnnak ngai zong a si lai i dothlennak zong hi tuan a kan tei lai timi zong hi ka zumh. Tutan atu ahhin kan thazaang a zor tawnnak a si tiah ka ruahmi cu tunan pufung na biahalnak te bak kha si ve. Tampi kaa lawm bak kha si i kai cim duhmi cu hi atu ahhin miphun huap dohthlennak a si. Pengtlang dohthlennak a si lo i kanmah pengtlang tahcun ahhin Hakha ram chungah khin ral va thiang hmanh seh la Hakha ram Hakha pengtang chung ral teinak a si lo a ruang cu kan pawng kam ral tampi an um rih kan miphun chung ral tampi an um rih kan nih cu miphun phat kan si kan miphun chung kan miphun a umnak chung vialte ral a thian no ah kan miphun ral teinak a si lai e mah kan ram pumpi hop ral teinak man va si rih lo hmana ke chim duhmi cu midang nih nunnak le titsin in ra an tuk lio hin kan pengtlang hop i thanchonak thazaang kan pek i thanchonak kan i mer tuk sual siah khin cun i maka kha dothlennak caah cun kan thazaang dernak taktak a si lai tu ahhin ho paoh miphun dothlennak a tawlmi kan si tikah kan kan kan miphun cung kanmah Chinland cung Chinram cung ra ummi vialte Chinland cung ummi miphun dihlak kan val an si mah hi hmunkhat tia doh hna usih vekhatnak betu le papek a duhmi cu kan miphun ralte hna ca hin a huap in ṭang ṭi hna usih, nunnak thetse in ra kan tuk lio a si timi te khi te. Mah amah biahalnak cung te khin saṭhuttu poih te khin mah kha nan leh khomi selaw dang biahalnak cung te kan leh ṭhan te lai tampi ko lo an phu fung.